Matul din il-ġimgħa li bdejna l-bieraħ bħadd il-palm, il-liturġija tlaqana ma' tliet dixxipli li huma importanti ħafna fil-Vanġelu. U kull darba tqabbel dixxiplu ma' ieħor, qisu chiaroscuro, biex fid-dalma tal-wieħed jidher l-għemil tal-ieħor u viċi versa. Illum quddiemna għandna lill-ewwel dixxiplu, lil dixxiplu mara, Marija. Il-mixja tagħna llum hija f'Betanja, u Marija llum tiġi mqabbla ma' Ġuda, Dawn iż-żewġ dixxipli ta' Ġesù li jħarsu u jesperjenzaw il-ħajja b'mod għal kollox differenti. Illum niltaqgħu ġo Betanja, fil-post fejn mill-mewt ħarġet il-ħajja, fejn biddel il-Mulej dak li jgħid is-Salm inti bdilt fis-sfin il-għali tiegħi, u f'dan il-post issir ikla ta' ratti l-ħajr. ikla ta' Ewkaristija, ikla ta' ringrazzjament. U Marija ssir id-dixxiplu li verament huwa d-dixxiplu ta' Ġesù li mhux biss jisma' l-kelma, kif jagħmel f'Vanġelu ieħor minn Luqa u Ġesù jgħid Marija għażlet l-aħjar sehem u ma jittiħdilhiex. għax semgħet lil Ġesù poġġiet bilqiegħda tisimgħu, imma llum tikkonverti tinkarna din il-kelma li semgħet f'azzjoni, f'liturġija. Marija hija d-dixxiplu tas-smigħ. Marija llum taqbad il-fwieħa li tqum ħafna Jekk għand Lazzru iltqajna ma' qabar li meta kien ħa jinfetaħ l-ewwel kelma li nisimgħu ġiġa beda jinten kontra din l-intiena ta' ħajja li toqtol lil oħrajn, illum għandna fwieħa li timla d-dar kollha. Illum għandna mal-ewwel għal min jaf l-Iskrittura l-għanja tal-għanjiet, il-maħbub tiegħi ġej inxomm ir-riħa, il-fwieħa, Marija semgħet kelma importanti li Mgħallem qiegħed hawn qed isejjaħ lilek u llum xtaqet li tagħmel ġest ta' mħabba li juri l-ħajja tad-dixxiplu msarrfa f'liturġija ħajja għal Ġesù. Prattikament, il-kelma Messija, il-kelma Kristos tfisser il-midluk. U fil-Vanġelu kollu huwa dan il-mument li Kristu jiġi midluk minn din il-mara f'Betanja. Il-ħajja nisranija u l-ħajja ta' min jixtieq jimxi wara Ġesù hija kkaratterizzata minn din il-fwieħa, minn din il-liturġija, minn din iċ-ċelebrazzjoni, minn din is-sbuħija. Is-sbuħija tal-ħajja li inti ma tħarisx iktar lejk u x'ħa tieħu, imma inti tiftaħ qalbek biex tagħti, iktar ħini min jagħti minn min jirċievi. L-imħabba dejjem titlob abbundanza, l-imħabba dejjem titlob nuqqas ta' qies, kważi kważi dak li jikkalkula mħabba kbira hija meta inti ma tikkalkulax. U hawn min jgħix bil-kalkoli, kif ħa naraw f'Ġuda, imma hawn min jgħix f'din l-għotja. Is-sbuħija tal-ħajja hija dejjem imsieħba mal-ġenerożità. Iċ-ċentru ta' din l-ikla ma jibqax l-ikel, ma jibqax il-jien, imma ċ-ċentru ta' din l-ikla jsir Ġesù. Marija tagħmel ġest mill-iktar importanti tmur lil hinn minn dak li kien mistenni minnha, taħsad 'il Ġesù, U f'dan il-vażun Marija tazzarda ħafna. Tazzarda għax ħliet, biex nużaw il-kelma li uża Ġuda, vażun fwieħa li kien jiswa l-prezz ta' sena xogħol, proprju biex tagħmel ġest liturġija biex turi kemm kienet tħobb 'il Ġesù U li fil-Vanġelu jgħidilna li kien iħobbhom ħafna. Iwa, hemm mejda u hemm ospitalità u hemm imħabba. Din hija l-karatteristika ta' din l-ikla u aħna ħa nidħlu għal din il-Ġimgħa Mqaddsa mill-bieraħ mill-mixja li bdejna wara Ġesù li qed ngħidu li aħna dixxipli li diħlin warajh bil-palma u biż-żebbuġa għax f'idejna għandna r-rebħa u f'idejna għandna l-paċi U allura l-ewwel mudell ta' kif nistgħu nkunu dixxipli hija proprju filli aħna nneħħu minna il-qies, il-qies tal-ħin, il-qies tal-ġenerożità, aħna jkollna qies ieħor. Għax Marija inħasdet x'kien rat il-wiċċ ta' Alla f'Ġesù differenti mill-expectation tagħha. Dan in-nard kien nard li kien jiġi mill-Indja, immaġinaw dak iż-żmien iġib nard mill-Indja. Huwa nard li normalment bħal mil-liturġija tagħna. Meta niċċelebraw il-liturġija, meta niċċelebraw l-atmosfera ta' preżenza ta' Ġesù, aħna nużaw is-sinjali, aħna nersqu għand Ġesù b'sensi, bis-sensi tagħna, aħna ma nersqux għand Ġesù biss bil-ħsieb. U din hija konverżjoni kbira fil-ħajja tan-nisrani. In-nisrani għalhekk ma jistax ikun nisrani waħdu, għax għandu bżonn ukoll jesprimi bħal kull imħabba oħra, Jekk inti fil-ħajja tiegħek doqt imħabba ta' vera u allura bdejt tgħix xi darba, allura tinduna li fil-ħajja tiegħek quddiem imħabba ta' vera jintelqu l-kalkoli, jintellaq il-ħin, jitbiddlu r-regoli normali tal-ħajja ta' kuljum. Din hija l-ewwel attitudni kif jista' jgħix bniedem. U aħna kważi ngħiru għal dawn in-nies, in-nies li huma li jmorru lil hinn minnhom infushom, li m'għandhomx qies, li ma jpoġġux lilhom infushom ċentru, imma jagħmlu r-relazzjoni ċ-ċentru ta' ħajjithom. Min-naħa l-oħra għandna 'l Ġuda. U Ġuda jiġi ppreżentat darbtejn f'din dawn it-tlett ijiem li ġejjin, anzi tliet darbiet. Għad Ġuda juri n-naħa l-oħra tal-faċċata. Ġuda juri dixxiplu li ma fehmx l-imħabba. U aħna jekk hemm xi ħaġa importanti hija li aħna nifhmu dan il-lingwaġġ ġdid. Jekk li tkun nisrani tfisser titwieled mill-ġdid, allura tfisser li titgħallem lingwaġġ ġdid differenti. Ġuda du bil-lingwaġġ tal-ekonomija. Ibiddel il-ġest fi flus. U din l-iktar ħaġa ridikola li wieħed li jista' jagħmel. Meta xi ħadd jurik ġest ta' mħabba, int dak il-ġest ma tistax tesprimih biss bil-loġika, bewsa, tgħannieqa, żjut, rigal. Ma tistax tikkalkulah biss mil-livell finanzjarju, minn din il-loġika. Luqa, il-Ġuda jiskandalizza lilu nnifsu bil-ġest ekstravaganti. U li tkun Nisrani hija proprju din, aħna tgħaġġibna. Immaġinaw tfajla li tiddeċiedi tidħol solo ta' klawsura. Tħares lejha u tgħid imma din hija right jew mhijiex? Jew persuna, ftit ilu kelli grazzja kont f'missjoni partikulari u tara persuna li qed tagħti ħajjitha kollha f'post faqar kbir. Li x'ħin tħares lejn din il-persuna tgħid imma ma mhijiex qed titlef. Mbagħad titkellem mal-persuna u tinduna li l-persuna qed tagħti ħafna Jew persuni minflok imorru holiday jew xi cruise jiddeċiedu li jagħmlu esperjenza ta' volontarjat, imorru fil-missjoni. Dan huwa l-loġika differenti li biha jgħix in-Nisrani u quddiemna llum għandna din il-loġika. Marija għarfet il-mument, issa hu l-mument. Ġuda jitkellem fil-passat u juża l-foqra biex jgħatti l-ħażen tiegħu. Eħe, hemm żewġ għażliet ukoll kif tgħix. Jew tgħix ħajtek kollha skont what you do, doing, u allura f'mumenti fejn ix-xogħol jieqaf jew il-flus ma jidħlux, il-persuni jitilfu mhux biss il-flus imma wkoll l-identità ta' min huma u l-valur tagħhom, jew inkollha l-being, dak li jien, u dak li jien ma jista' jeħodhuli ħadd, la x-xogħol, la l-mard, la hemm differenzi, dawn huma żewġ modi ta' kif tgħix. Tista' tara kollox mil-lenti differenti. Imbagħad għandna it-tielet aspett. Il-Vanġelu tal-lum juruna jurina li bħala nsara wieħed mill-iktar valuri importanti li qed jintilfu fil-kultura tagħna huwa l-valur tal-ħbiberija. Marija, tagħmel ġest ta' mħabba biex turi l-ħbiberija intima li kellha ma' Ġesù. Ġesù li quddiem dan il-ġest, Marija li l-ħajja tagħha kollha hija kkaratterizzata li hija oħt Marta u oħt Lazzru, imija wkoll ħabiba importanti, dixxiplu importanti ta' Ġesù. U aħna wkoll fil-ħajja tagħna nistgħu ngħaddu minn individwu għal persuna jekk aħna niftħu qalbna għall-oħrajn. Speċjalment ir-relazzjoni tal-ħbiberija ma tistax tkun spiritwali mingħajr ma l-imħabba tinkarna fi ħbieb. L-ikbar qaddisin kbar, jekk nieħdu l-Antik Testment insibu lil Rut u lil Nagħomi li jsiru ħbieb, Alla tiegħek isir l-Alla tiegħi, il-poplu tiegħek isir il-poplu tiegħi, il-persuna li jkissru l-boundaries minn ma' xulxin biex jinbnew f'ħbiberija, jew inkella għandna lil David u lil Ġonatan fil-Bibbja, żewġt iħbieb li jagħtu ħajjithom għal xulxin. Li fl-aħħar David jgħidlu, L-imħabba tiegħi lejk, Ġonatan, hija, kienet iktar mill-imħabba li kelli għat-tfajliet, iktar mill-imħabba li kelli għan-nisa tiegħi. Għax inti fil-ħajja tiegħi sirt vera importanti. Din hija, dan huwa valur importanti li jitpoġġa quddiemna llum, il-persuna li kapaċi tħobb u tibni relazzjoni. U aħna mitlubin li ma jkollniex biss relazzjoni uffiċjali ma' xulxin, Ma li hu ħbiberiji ta' vera fejn tinżal maskra fejn tfiq in-nisrani u aħna imħabba li qegħdin f'kultura sesswata kważi kull relazzjoni li jkollok il-persuni jaħsbu li koll għandhom ikunu sesswati aħna tlifna ħafna l-valur tal-ħbiberija u n-nisrani u l-komunità nisranija titlob li aħna jkollna ħbiberiji intimi ma' xulxin L-Insara, il-ħbieb ta' Ġesù jintgħarfu billi jkunu huma wkoll ħbieb bejniethom. Li r-rigal li aħna nagħtu lil xulxin ikun verament espressjoni tal-imħabba li hemm fil-qalb. Jekk hemm imħabba fil-qalb, jekk hemm relazzjoni intima, bilfors tesprimi luħha f'ġesti, f'rigali u f'għotjiet. Imma aħna nafu li jista' jkun hemm ġesti, rigali u għotwiet li ma jfissrux, ma jagħmlu l-ebda ġustifikazzjoni lir-relazzjoni. U anke l-Mulej Ġesù, fl-Aħħar Ċena, l-ogħla livell ta' mħabba li biha ħabbna, jgħidilna, Jien ma nsejħilkomx iktar qaddejja, jiena nsejħilkom ħbieb, intom ħbibi, għax kulma qalli l-Missier, jien għarraftulkom. Ħuti, illum huwa jum vera sabiħ, din il-mara, Timla l-knejjes tagħna bil-fwieħa. Din il-mara ssir mudell ta' dixxiplu fidil li jara bl-għajnejn tal-imħabba u jara vera min iħobb. Il-bqija ma tarax. Meta inti tħobb, ħajtek tibda ssir tidħol f'din il-ħela, f'din l-għotja. Jekk inti tħobb, tagħmel minn ħajtek ukoll taħbira. Ġesù jgħidilha ħalluha għax dilkitni minn qabel. Din il-mara issir profeta, tagħmel ġest profetiku fuq Ġesù, tħabbar il-mewt tiegħu, tħabbar is-sinjar regali tiegħu. Tant hu hekk, l-Vanġelu jispiċċa billi meta għamlet dan il-ġest fil-Vanġelu ta' Luqa jgħid, U kull fejn ixxandar il-Vanġelu fid-dinja kollha, kulm'għamlet din jixxandar ukoll b'tifkira tagħha. Iva, hemm id-difkira ta' Ġesù, li niċċelebraw jekk Alla jrid nhar il-Ħamis, imma hemm ukoll it-tifkira ta' din il-mara li tagħmel mill-imħabba tagħha ġesti konkreti li jmissu l-qalb ta' Ġesù u l-qalb tal-oħrajn. Ġesù tant jimpressjona ruħu mill-ġest ta' Marija li ftit ġranet wara jikkupjah u jirrepetih f'Ħamis ix-Xirka, meta jibda l-ikla tal-imħabba tiegħu billi jaħsel is-saqajn tad-dixxipli. Ejjew aħna wkoll nesperjenzaw imħabba u espressjoni ta' mħabba li huma ikbar mit-tpartit. Ħalli dak li aħna nirċievu bħal Ġesù nkunu nistgħu nużawh, il-ġesti liturġiċi li ħa naraw speċjalment matul dil-ġimgħa u li fuqhom ħa nitolbu u nirriflettu mhumiex ġesti li lilna jgħallmuna biss b'moħħna x'ifissru, imma jsiru għalina l-espressjoni ta' kif ngħixu l-ħajja spiritwali,